Сослан косӕры куыд ракуырдта. Иу изӕр Сослан Нарты хъӕу уынгты уӕлӕмӕ фӕцӕуы. Иу тигъмӕ схӕццӕ ис ӕмӕ дзы лӕппу фӕсивӕд лӕууынц. Сосланы нӕ уынынц ӕмӕ дзурынц. Сослан цӕй Сослан у, мах ты руаджы куы нӕ уаид, уӕд. Дыккаг тигъмӕ схӕццӕ ис, уым дӕр лӕууынц лӕппу фӕсивӕд ӕмӕ дзурынц. Сослан цӕй Сослан у, мах ты руаджы куы нӕ уаид, уӕд. Ӕртыккаг тигъмӕ схӕццӕ ис, уым дӕр та лӕууынц фӕсивӕд ӕмӕ дзурынц. Сослан цӕй Сослан у, махты руаджы куы нӕ уаид уӕд! Мӕ хуыцауыстӕн, хӕдоны мын ӕнӕбавзаргӕ нӕй, загъта Сослан ӕмӕ рымбырд кодта фӕсивӕды иу ранмӕ. «Эй, мардзӕтӕ!» — дзуры сӕм Сослан. «Уарби ӕфсӕдтӕ хызыны фцӕгыл ссӕуынц ӕмӕ сын сӕ ис, сӕ хӕзна байсӕм. Алчи уӕ ӕд фӕндаггаг, ӕд хӕцӕнгарз райсом боныцъӕхыл рӕвдзӕй куыд рацӕуай, афтӕ. Сразы сты фӕсивӕд. Сослан сӕ разӕй фӕсивӕд йӕ фӕстӕ, афтӕмӕй араст сты ӕмӕ фӕцӕуынц. Хызы ныфсӕгмӕ схӕццӕ сты, акастысты уырдыгӕй, ӕмӕ Уарби далӕ комы ссӕуынц гуыбар-гуыбургӕнгӕ. Нарты фӕсивӕдӕй Уарби фсадмӕ чи акӕсы хызныфцӕгӕй, уый фӕстӕмӕ лидзӕг фӕвӕййы, ӕфсӕдты гуыбар-гуыбурӕй фӕтӕрсы. Фӕстӕмӕ фӕкаст Сослан ӕмӕ иунӕгӕй аззад. Иууылдӕр алыгъдысты йе мбӕлтты. «Эй, куитӕ, уӕдӕ иу ӕхсӕв хъӕбӕр куы дзырдтат, уӕд ныр цы фестут?» — загъта Сослан ӕмӕ йӕхӕдӕг Уарбийы фсадимӕ хӕцын байдыдта. Байста сын сӕ ис, сӕ хӕзна, хорздзинадӕй сӕм цыдӕриддӕр ссардта, уыдон ӕмӕ сӕ рхаста Нарты хъӕумӕ. Нарты хъӕуы змӕлӕг нал ис. Куы цыдтӕн, уӕд сӕ дзӕбӕхӕй куы ныууагътон, уӕд ныр цы фесты, зӕгъгӕ, хъуыды кӕны Сослан. Иу нӕуӕг чындз донмӕ рацӕйцыди, ӕмӕ йӕ фӕрсы Сослан. Мӕ хъӕу мӕ дзыллӕ цы фесты? Ницы йӕм дзуры чындз, уайсадгӕ йӕм кодта. Дӕ хуыцауы тыххӕй йӕ уыцы фсӕрмытӕ ныууадз, фӕлӕ ма мын зӕгъ, нӕ адӕм цы фесты, дзуры та йӕм Сослан. Косер рӕсугъд йӕ тӕхгӕ мӕсыджы сбадти ӕмӕ арлыл ныллӕууыди ӕмӕ дзырд радта, кӕй фатмӕ мысхӕуа, уый мӕ мойаг, зӕгъгӕ, ӕмӕ адӕм уымӕ кӕсын бацыдысты. Уӕдӕ искӕй фат раздӕр куы схауа, зӕгъгӕ, Сослан уыциу тахт аласта, адӕм кӕдӕм ацыдысты, уырдӕм. Уӕлгоммӕ ӕрхуыссыдис адӕмимӕ Сослан быдыры. Фат фелвӕста ӕмӕ йӕ фехста. Косер рӕсугъдӕн йӕ цӕугӕ мӕсыджы дуар уӕллаг тарвазы ныссагъдис. Дыккаг фат фехста ӕмӕ уый та рудзынджы уӕллаг тарвазы ныссагъд. Равнӕлдта косер ӕмӕ фӕттӕ йӕхимӕ байста. Мӕ хура кӕнӕ тиадон дыууӕ дӕр иу лӕджы фӕттӕ сты, загъта косер ӕмӕ йӕ мӕсыг ӕруагъта зӕхмӕ дзыллӕйы хсӕнмӕ. Адон кӕй фӕддӕсте, уый мӕ мойаг, хӕстӕг мӕм ӕрбацӕуӕд, дзуры косер. Фырцинӕй Сослан мӕсыджы фӕмидӕг ис. Фӕлӕ-уӕррӕ, фӕлӕ-уӕррӕ, мӕсыгӕн ницы бамбардзынӕ, куыд ӕй суадзын хъӕуы, куыд ӕруадзын, дзуры йӕм косер. Сослан нӕ байхъуыста. Уӕд косер фыддӕр адӕм мӕсыг уӕлӕмӕ суагъта йӕхӕдӕг зӕххыл баззади. Сослан хӕрдмӕ фӕтӕхы, уый афтӕ ӕнхъӕлдта ӕмӕ косер дӕр мӕсыджы ис, агур йӕ, фӕлӕ йӕ нары. Уӕд ӕмӕ уыцы налат фӕсайдта, загъта мӕстыйӕ Сослан йӕхицӕн. Уалынмӕ мӕсыг дӕр арвы хӕдбын ныллӕууыди. Уыцы мӕстыйӕ ралиуырдта Сослан мӕсыджы сӕрӕй, ӕмӕ зӕхмӕ куы рхӕццӕ ис, уӕдӕй бынмӕ йе мбӕрц ныттыдта, авд дӕлдзӕхы фӕци ӕмӕ хӕйрӕджытӕм ныххаудта. Дунейыл дзӕбӕхдзинады йын цы нӕ хӕссынц хӕйрӕджытӕ, ахӕм нӕй, фӕлӕ уӕддӕр бонӕй-бон ӕнкъарддӕр кӕны Сослан. Уоны хорз уазӕг дзуры йӕм хӕйрӕджытыл дӕр. Дзӕбӕхдзинадӕй нӕм цы ис, уыдон дын куы вдисӕм, уӕддӕр бонӕй-бон ӕнкъарддӕр куы кӕныс. Ӕз ахӕм лӕг дӕн, загъта Сослан, ӕмӕ йӕ цуан куы нӕ кӕнон, йӕ хӕцгӕ уӕд цӕрын нӕ зонын. Уалынмӕ ӕрбайхъуысти хӕйрӕджыты рӕгъау фӕтардӕуы, зӕгъгӕ. Хӕйрӕджытыл дӕр дзуры, Дзындзаласӕй йын раласут нӕ уазӕгӕн ӕмӕ йӕ бавзарӕм кӕддӕра дзыхӕй куыд дзуры, лӕгӕй дӕр ахӕм лӕг у, фӕдисы ма чи ацӕуӕд йӕхи йеддӕмӕ. Сбадтис Сослан дзындзаласайыл ӕмӕ ацыдис фӕдисы иунӕгӕй хӕйрӕджыты рӕгъауы фӕстӕ. Ӕрбатардта фӕстӕмӕ рӕгъау ӕд тыхгӕнджытӕ. Ӕмӕ науӕдзӕн нал ис, айхуызӕн лӕг мах бӕсты никуы ис, загъта хӕйрӕджытыл дӕр. Ӕмӕ ракодта уӕд йе ртӕуарзон чызджы Сосланмӕ ӕмӕ йын загъта: Ме ртӕ чызджы дын бинонтӕн дӕттын. ахӕм рӕсугъд дӕ никуы ссардзынӕ ды, дӕ цӕрӕнбонтӕ амонджын ӕмӕ хъӕлдзӕгӕй ӕрвитдзынӕ семӕ. Бирӕ фӕхатти Сослан, бирӕ федта чызджытӕ дӕр, фӕлӕ уыцы чызджытӕй фыдынддӕр чызг никуы федта йӕ цӕрӕнбонты. Уӕддӕр хӕйрӕджытыл дары зӕрдӕ балхӕныны тыххӕй загъта: «Бирӕ бауарзтон дӕ чызджыты мӕ хорзыл дӕр, фӕлӕ мын Нарты бӕсты ӕртӕ усы ис. нӕ фидауынц уыдон ӕппындӕр сӕ кӕрӕдзиимӕ, ӕдзухдӕр загъд ӕмӕ хыл кӕнынц. Нӕ мын бафидаудзысты дӕ буц чызджытимӕ дӕр ӕмӕ дын ӕнамонд фӕуыдзысты. Уӕд та дӕ цы ис сӕ бон хъӕумӕхӕй фӕрсыйӕ хӕйрӕджытыл дӕр? Ӕрмӕст мӕ дзыллӕйыл куыд сӕмбӕлин, ӕндӕр мӕ ницы хъӕуы сымахӕй, загъта Сослан. Ацӕут ӕмӕ йын дыууӕ зӕронд дзабыры рахӕссут, загъта ӕлдар йӕ адӕмӕн. Ацыдысты ӕмӕ йын дыууӕ зӕронд дзабыры ӕрбадавтой. Адон дӕ къӕхтыл бакъуыр ӕмӕ ныккув Хуыцаумӕ, Хуыцӕутты Хуыцау, уӕдӕ мӕ нӕ дуармӕ фестын кӕн. Сослан дзабыртӕй къӕхтыл бакъуырдта ӕмӕ скуывта, уадидӕгӕн йӕ тӕккӕ дуармӕ фестади. Сатанайы куы ауыдта, уӕд ныццин кодта: «Хуыцау дӕ рынтӕ дын бахӕрон, мӕнӕ ма мӕ лӕппу кӕцӕйдӕр фӕзынди!» Косер куы базыдта, Сослан фӕстӕмӕ ссыдис, уый, уӕд хъуыды кӕны йӕхимидӕг: «Цымӕ ма мӕм фыццаджы зӕрды дары?» Йӕ мӕсыджытӕ сбадт ӕмӕ та арвӕй зӕххастӕумӕ сдзӕхст ласта. Сатана, цы бакӕнон ныр, уыцы налаты тыххӕй авд дӕлдзӕхы куы фӕдӕн, уӕд афтӕ сбадон мӕхицӕн? дзуры Сослан Сатанамӕ. Уымӕн дын ӕз уынаффӕ бакӕндзынӕн, загъта Сатана. Ӕз дӕ зилгӕ дымгӕ фестын кӕндзынӕн, ӕмӕ йӕм хӕфтӕмӕй балӕу. Сатана йӕ зилгӕ дымгӕ фестын кодта Сосланы ӕмӕ афтӕмӕй хӕйдӕмӕрзӕ зилгӕ-зилгӕ фӕцӕуы уӕлӕмӕ. Мӕсыг кӕм лӕууыд, уырдӕм схӕццӕ ис ӕмӕ рудзынгӕй мӕсыджы фӕмидӕг ис. Уыцы ран дымгӕ фесӕфт, Сослан фестад. «Ам мӕнӕ налат, ныр та ма мын кӕдӕм ирвӕздзынӕ?» — дзуры Сослан Косер рӕсугъдмӕ. Ӕмӕ цы кодтон, аххос дӕхирдгӕй куы уыд. Ӕз ардӕм дӕр уый тыххӕй куы ссыдтӕн ныр, ӕмӕ ма мыл иузӕрдион уыдзынӕ ӕви нӕ, уый базонон. Бафидыдтой уым Сослан ӕмӕ Косер рӕсугъд. Мӕсыг баздыхтой ӕмӕ йӕ зӕхмӕ ӕруагътой.